מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף מ ז עמוד ב'. לאמיר אנהייבן דף מ ז עמוד א' די לעצטע דריי שורות. תני רבנן, מלא קמצא. האבן מיר גערעדט ביז אהער פונעם קרבן מנחה. מ'האט געהאט א צושטעל צווישן קרבן מנחה מיט דעם קטורת. מיר געהאט געפרעגט א שאלה קען מען עס יא צושטעלן איינס צום צווייטן? די שאלה איז געווען קען איך מאכן א כלי? דאס איז געווען די גמרא ביז אהער און מ'האט אנגעהויבן צו רעדן וועגן מנחה. איז ברענגט די גמרא עס אין פסוק וואס שטייט לגבי מנחה שטייט אין פסוק והביאו אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצא די ווארט מלא קמצא מיינט לכאורה מען זאל מאכן עפעס א שיינע גרויסע קמיצה און אויף דעם זאגט די גמרא יאכל מבירצת מבירצת וואלט געקענט מיינען אז די קמיצה וואס ער מאכט נעמט אזא גרויסע קמיצה אז ס'גייט אדורך צווישן אלע זיינע פינגערס ס'שטעקט זיך ארויס וואס מער די נעמסט וואס בעסער מלא קמצא אויף דעם זאגט די גמרא ניין. דער פסוק וואס דו האסט מיר געברענגט איז געשטאנען אין פרשת ויקרא. לאמיר דיר ברענגען נאך א פסוק פון פרשת צו, און דארט שטייט תמיד לומר בקמצו. זאגט אונז די תורה ווי אזוי דארפסטו מאכן דעם קמיצה, והערה ממני, בקמצו. דאס הייסט צו זאגן דעם עילוי, דאס נישט דא דא, נישט קיין ריזיגע קומץ, זאגט מען אקעי, איין מינוט, אויב אזוי אפשר וואלט איך געמיינט דארפסט מאכן א קליינע, איר באקומט סאו יאכל אפילו בראשי את בעשיו, אפשר דארפסטו מאכן ממש וואס ווייניגער דו קענסט ארייננעמען דיינע הענט. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, תלמוד לומר מלא קמצא, פאר דעם שטייט כ ו מלא קמצא, און וואס איך וויל זאלסט טון איז, כדקמצי אנ ש, ווי נארמאלע מענטשן מאכן עס, הוא כיצד, חופש שלשה אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ, ער פארמאכט זיינע דריי פינגערס אויפן פאלם פון זיין האנט, און אזוי מאכט ער די קמיצה, דאס הייסט נעם נישט צופיל, עס זאל זיך נישט ארויסשטעקן פון אלע זייטן, נעם נישט צו ווייניג, נעם נארמאל, פארמאך די דריי פינגערס אויפן פאלם פון דיין הענט, און דאס איז דיין קמיצה. איז ביז אהער מיר עס פארשטאנען וואס פאר קמיצה רעדט מען דא? פון א מנחה וואס איז סולת. איך מאך דעם קמיצה, פאלט עס ממילא אלעס ארויס, די קליינע ברעקלעך איז דאך אזוי קליין, סאו וואס ליגט נישט אין מיין האנט פאלט ארויס, און מיט דעם בין איך מסודר. זאגט מיר אבער די גמרא ניין, איבער מחבת, ס'איז דא נאך אנדערע מנחות, ס'איז דא א מנחת מחבת, דאס הייסט מיטן מחבת לייג איך עס אריין אינעם אויוון, כ'באק עס אזוי. אדער מחשית, א געפרעגלטע מנחה. וואס דאס איז שוין אסאך דיקער, און וואס מען טוט נאכדעם וואס מען באקט עס, אדער נאכדעם וואס מען פרעגלט עס, צעברעקלעך עס ווייטער, אבער שוין מער, שוין גרעסערע שטיקלעך, איז ווען איך מאך קמיצה, שטעקט שוין אויס פון אויבן, עס שטעקט אויס פון אונטן, עס איז נישט מער אזוי ווי די מעהל וואס עס פעלט פאלט אויס פון זיך אליינס. און פאר דעם זאגט די גמרא, מוכר בגדלו מלמעלה ובאצבעו קטנו מלמטה, וואס ער טוט איז, ער נעמט אריין די מנחה און דעמאלטס ווישט ער עס אפ פון אויבן מיט זיין גרויסע thumb, פון אונטן מיט זיין קליינע פינגער, און אזוי מאכט ער זיכער אז גארנישט נישטא צופיל עס איז נישטא דא צו ווייניג. און די גמרא לייגט צו, וזוהי עבודה קשה שבמקדש, דאס איז די שווערע עבודה פון די בית המקדש, מאכן זיכער פונקטליך זאל נישט זיין דארטן צופיל נישט צו ווייניג, ווען דו נעמסט אוועק נעם נישט אוועק צופיל, ווען דו נעמסט פון אונטן אוועק מאך זיכער אז ס'בלייבט פונקטליך וואו ס'דארף, דאס איז איינע פון די שווערסטע עבודות, קלאר קען ער מכוון זיין איז א גאר א שווערע עבודה. און אויף דעם פרעגט די גמרא מנין די לשון זי הי וזי לא, דו זאגסט מיר אזוי, זי הי העבודה קשה שבמקדש, דאס הייסט דאס איז די שווערע עבודה פונעם בית המקדש, וזי לא, דאס איז די איינציגסטע שווערע זאך, ס'איז נישטא עפעס אנדערע שווערע זאכן, והיא כמליקה, ווי מיר ווייסן ביי פייגל ווען איך דארף מאכן א שחיטה, מאך נישט מיט א מעסער, נאר מאך מליקה מיט א thumb, והיא כחפינה, די כהן גדול אינעווייניג אין קדשי קדשים דארף ער נאכאמאל מאכן חפינה, נאכדעם וואס ער קומט אריין אין קדשי קדשים, דאקטוירס ליגט דאך אינעווייניג אין דעם מאכט אין דעם דער לעפל וואס ער נעמט דא אריין, און ער דארף עס צוריק ארויסנעמען פון דארטן, דאס איז אויך א שווערע עבודה, און ווי מיר ווייסן ער האט זיך שוין צוגעגרייט די אלע זיבן טעג פאר יום כיפור האט ער זיך צוגעגרייט דערפאר, איז וואס קומסטו מיר דא זאגן וזיהי עבודה קשה? אויף דעם ענטפערט די גמרא אז ביסט גערעכט. אלא זיהי מעבודה קשה איז שבמקדש, נישט דאס איז די שווערע ארבעט, דאס איז פון די שווערע ארבעטן, אבער אז דא אנדערע אויכעט, מיליקע איז זייער שווער, חפינה איז זייער שווער, און דאס איז אויך איינע פון די שווערע זאכן, איז פארדעם זאג איך אז נישט ממש דאס איז די שווערסטע זאך, נאר דאס איז פון די שווערע זאכן וואס איז געשען אין די בית המקדש. אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, באי רבי שיע בן עזר, רבי שיע בן עזר האט אזא שאלה, בין הביינים שמלא קמצא מהי? איך האב דא א אינטערעסאנטע שאלה צו דיך, און לאמיר אביסל ווייטער גיין אין גמרא אויף זעהן פונקטליך וואס די שאלה איז, און רב פפא איז מסביר, אמר רב פפא זאגט רב פפא אזוי, די גבאי לא תבאי לך די וודאי קוימען צו, די פון אינעווייניג, דאס איז אוודאי נישט קיין שאלה דאס איז אוודאי חלק פון די קמצא, לאמיר עס אביסל בעסער אנקוקן. ווען איך האב דא מיין קמיצה, איך נעם מיין קמיצה, א חלק פון דעם וועט שטעקן צווישן מיינע פינגער. יעצט, וואס איז פון אינעווייניג? איך עפן מיין האנט און עס ליגט צווישן מיינע פינגער אבער איך זע עס קלאר, דאס הייסט די געוואויר די אינעווייניגסטע חלק, וודאי די קוימעצי, דאס איז ביי זיך א חלק וואס באלאנגט נאך צום קמיצה, דאס מוז ארויפגיין אויפן מזבח, אויף דעם איז נישטא קיין שום שאלה נישט. די בורוי, דאס וואס איז שטעקן געבליבן אינדרויסן, לא תבואי לך די ועד השיריים היא, דאס איז א ועד השיריים, אז איך נעם עס און איך זעה דא ס'שטעקט ארויס, דאס איז אוודאי נישט קיין חלק פון די קמיצה, דאס איז אוודאי א חלק פון די שיריים, א חלק וואס די כהנים דארפן עסן. כי תבואי לך, ווען איז דא די שאלה די ביני ביני? די שאלה איז זאכן וואס זענען געבליבן שטעקן צווישן די פינגערס. מיינע פינגערס זענען צו און אז איך וועל עפענען מיינע פינגערס וועט עפעס ארויסקומען צווישן מיינע פינגערס. דאס וויל איך וויסן, וואס איז די הלכה דערמיט? די ביני ביני, אויף דעם פרעג איך דיר מאי, וואס איז די הלכה דערמיט? אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, הודא פשטי אישיע בניזא, און ער זאגט אזוי, בין הביינים ספיקי, עס איז א ספק, דאס הייסט עס איז אויסגעמישט דא אינעווייניג, איך קען נישט קלאר זאגן דאס איז א חלק פון די קמיצה, איך קען נישט זאגן דאס איז א חלק פון שיריים, דא אינעווייניג איז זיכער אויסגעמישט, א חלק איז שיריים, א חלק איז קמיצה, און זאגן אה, דאס איז שיריים, אדער ניין, דאס איז קמיצה, דאס קען קיינער דיר נישט זאגן. און אויב אזוי היכי עובד, וואס זאל איך למעשה טון? אמר ר' חנינא, זאגט ר' חנינא איך האב אן עצה, מקטיר קומץ לכידאי תחילו, והודה בין הבינים, זאגט ער מאך אזוי, צוטייל די צוויי זאכן, ס'דא די קומץ, און ס'דא דאס וואס איז געבליבן שטעקן צווישן דיינע פינגערס, פארברען זיי סעפערטלי, ערשט העסטו פארברענען דיין קומץ, דאס איז גיין אויפן מזבח, און שפעטער העסטו נעמען די ביני ביני און העסטו דאס פארברענען אויפן מזבח. יעצט פארוואס זאגט ער דווקא דעם סדר? זאגט ער אזוי, די אמר איז בין הבינם ברישא, ווייל אויב וועסטו גיין און עס נעמען די בין הבינם ברישא, אויב אזוי דא האב איך יעצט א פראבלעם, דילמא שיריים ליני, א חלק פון דעם קען דאך זיין שיריים, און אויב אזוי קומט יעצט אויס, והבה לי שיריים שחסרי בין כמיצה להקטרה, האב איך יעצט א פראבלעם אז א חלק פון די שיריים איז געווארן פארברענט נאכדעם וואס איך האב גענומען כמיצה, אבער פאר איך האב פארברענט די כמיצה. איז וואס די פראבלעם? זאגט אז אין די תורה שטייט והנושרת מן המנחה לאהרן ולבניו קודש קדשים מי שעשם, ווען קען עס אהרן און בניו ווען באקומען זיי עס צו עסן? דאס איז והנושרת מן המנחה, אייביג האט ער גענומען די קמיצה, און יעצט וואס בלייבט איבעריג דאס גייט צו אהרן און בניו, דאס הייסט ערשט נעם דיין קמיצה, נעם די קמיצה, פארברען עס אויפן מזבח, און שפעטער די רעשט, דאס באלאנגט צו אהרן און בניו. אבער וואס געשעהט יעצט אויב האב איך שוין אוועקגענומען א חלק פאר איך פארברען די קמיצה, ווי דא וואס איך נעם א חלק איך פארברען עס אויפן מזבח פאר איך האב פארברענט די קמיצה, אויף דעם האלט ריש לקיש זאלסטו וויסן די גאנצע זאך ווערט פסול, שוין מער נישט קיין והנוס שערות מן המנחה, ס'איז שוין מער נישט מן המנחה, דאס איז שוין געבליבן יעצט פון די רעשט, אויב אזוי דאס הייסט נישט מן המנחה, און פאר דעם זאלסטו וויסן די גאנצע זאך איז פסול. און פאר דעם זאגט ער, מאך זיכער ווען דו גייסט דא פארברענען, נעם ערשט די קמיצה, פארברען דאס, און שפעטער העסטו נעמען שיריים. וויבאלד אונז האבן דאך געלערנט ואום המה, אונז האבן עס געלערנט אין מנחות, שיריים שחסרי בה אין קמיצה להקטרה, אויב פעלט דא שיריים וואס גייען פעלען צווישן די קמיצה און די הקטרה, איי מקטירין אליינס א קומץ, קען איך שוין מער נישט פארברענען, קען איך שוין מער נישט עסן די גאנצע קומץ, די קומץ קען איך נישט פארברענען, די מנחה קען איך שוין מער נישט עסן, די גאנצע זאך איז פסול. און פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן, סעפ, מאך זיי טאקע סעפערעט, לייג זיי נישט צוזאמען, נעם די קמיצה און לייג די ביינער ביינער, אבער לייג זיי נישט צוזאמען, ערשט נעמסטו די קמיצה העסטו דאס פארברענען, און דערנאך העסטו פארברענען די ביינער ביינער. דאן פרעגט די גמרא איין מינוט, אי הכי אשתא נמי עיקרי כאן כל שממנה לאישים, הרי בבל תקטירי. פרעג איך די איימינוט, וואס האסטו דא אויפגעטון? איך האב א נייע פראבלעם יעצט. אויב זאג איך אז איך נעם א שטיקל, וואס בעצם וואלט נישט געדארפט גיין אויפן מזבח, נאר די כהנים וואלטן עס געדארפט עסן, און איך נעם עס און איך גיי עס ארויפלייגן אויפן מזבח, ווייל אין דעם ליגט דאך אויסגעמישט, א חלק וואס דארף יא גיין, א חלק וואס דארף נישט גיין, און איך קען נישט מחליט זיין וואס איז וואס, נעם איך די גאנצע זאך איך לייג עס אויפן פייער. יא, ס'איז זייער גוט, איך האב נישט קיין פראבלעם א גאנצע מנחה טפסל ווערן, אבער למעשה אזא זאך קען איך ווייטער נישט טון. פארוואס נישט? זאגט ער אזוי, תורה זאגט אונז, כל המנחה אשר תקריבי לה', לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבר שלא סקתירי ממני אישה לה'. אז מען קוקט אן דעם פסוק, לכאורה דארף איך נישט האבן די ווערטער ממני. זאל די תורה מיר זאגן, לא סקתירי אישה לה'. וואס לייגסטו מיר צו די עקסטערע ווערטער? נאר האט די גמרא פארשטאנען, די תורה וויל מיר דא אויסלערנען א ספעציעלע לימוד. דאס הייסט, דער פסוק זאגט מיר אזוי, ערשטנס זאלסטו וויסן לא תעשה חמץ, און נאך א זאך כי כל שעור וכל דבר שדאס קען נישט ארויף גיין אויפן מזבח, דאס איז איין דין, אחוץ דעם וויל איך דיר אויסלערנען נאך א זאך, לא סקטירי ממני, דאס מוז מיך ברענגען נאך עפעס, און פאר דעם וויל ער זאגן, וויל מיר די תורה זאגן זאלסטו וויסן, נעם נישט פון דעם ממני פון דעם קרבן, זיי נישט מחליט, ווייסטו וואס? מ'דארף טאקע עסן, אדער מ'דארף די חלק נישט ארויפלייגן אויף מזבח, איך וועל יא ארויפלייגן אויף מזבח. דאס הייסט אזוי, איך האב א נארמאלע קרבן, די חלק וואס גייט אויף מזבח האט ער ארויפגעלייגט אויף מזבח. איז ער מחליט, ווייסטו וואס? לאמיר צולייגן נאך אביסל, פארוואס נישט? איך וויל זיין א גוטער, איך וויל צולייגן אפילו א חלק וואס דארף נישט קומען אויף מזבח, על'יך צולייגן צו די מזבח. אויף דעם זאגט מיר די תורה ניין, לא סקטירי ממני איש אל ה', און דאס איז ביי יעדע קרבן, גיי אים נישט סתם צולייגן, וואס דארף ארויפגיין אויפן מזבח דאס זאלסטו לייגן, וואס דארף נישט ארויפגיין זאלסטו נישט לייגן, לא סקטירי ממני איש אל ה'. דאס הייסט די אנהייב פסוק זאגט מיר, לא תעשה חמץ, נאך א זאך ככל שרוי וכל דבר שדי ב אלע זאכן גייט נישט אויפן מזבח, אחוץ דעם וויבאלד די תורה זאגט מיר עקסטער ווארט ממני זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן נאך איין זאך, איין זאך אז יעדע קרבן לייג נישט עקסטער זאכן אויפן מזבח ארויף, לא תקטירי ממני איש אל ה'. און אויב אזוי פרעגט די גמרא יעצט, וואס זאגסטו מיר דא, די ביינער ביינער נעם איך נאכדעם וואס איך האב שוין גענומען די קרבן און איך האב עס פארברענט, נעם איך די ביינער ביינער און איך לייג עס ארויף אויפן מזבח? איי מינוט, די ביינער ביינער האט גארנישט פארלוירן דארטן, ווייל א חלק פון דעם איז דאך שיריים, און די חלק שיריים האט גארנישט פארלוירן אויפן מזבח, איז וויאזוי קען איך דאס יעצט גיין מאכן עס ארויפלייגן אויפן מזבח? און איך נעם איך האב נישט גע'פסל'ט דורך דעם וואס איך האב עס געמאכט נאכן קמיצה. אבער איין מינוט, דו האסט א פרישע פראבלעם יעצט, איך טאר נישט סתם אזוי פארברענען זאכן אויפן מזבח, איז וואס האסטו דא אויפגעטון? און ווייטער וויאזוי געב איך זיך דא אן עצה? אמר רבי יהודה ברייט דרבי שמעון בן פזי דמקדלי' לשם עצה, זאגט ער איך האב א געדאנק פאר דיך, דו ווייסט ווי אזוי איך קען עס נישט פארברענען? דאס איז סתם אז איך נעם א זאך און איך זאג, ווייסט וואס, דאס זאל איך צולייגן אויפן מזבח, א חלק פון מיין נדבה צום מזבח, א חלק פונעם קרבן, דאס קענסטו נישט טון. אבער אויב האסט אין זין אויף וואס דו לייגסט ארויף, איז פשוט פאר עצם די פייער זאל בעסער ברענען, אזא זאך מעגסטו יא ארויפלייגן. און כרב אליעזר, און אזוי ווי רב אליעזר זאגט א ענליכע זאך. רב אליעזר רעדט פון א צווייטע פאל, רב אליעזר רעדט פון א פאל וואס א חת ס מיט א עולה האבן זיך אויסגעמישט. ווי מיר ווייסן, א עולה, אלעס גייט אויפן מזבח. א חטאת דארפן די כהנים עסן. יעצט וואס איז געשעהן איז, די חלק וואס די כהנים דארפן עסן פונעם חטאת, איז בטעות ארויפגעקומען אויבן אויפן מזבח. יעצט האב איך אויסגעמישט דא א עולה מיט א חטאת, איך ווייס נישט וואס איז וואס. איז בעצם האב איך דא צוויי וועגן וואס איך קען טון. די ערשטע אפשן איז, לאז אלעס פסול ווערן בלינה, קומענדיגע טאג עסט עס אויס און נעם עס פארברענען דערויסן. אויף דעם זאגט רבי אליעזר ניין ניין ניין דאס וועל איך נישט טון, לאמיר נעמען די צווייטע אפשען, מאך א תנאי, מאך אזוי, איך גיי אלעס אריין לייגן אין פייער, די חלק וואס איז די עולה חלק, אוודאי דאס באלאנגט דארטן, דאס איז לשם קרבן, די חטאת חלק, דאס לייג איך אראפ לשם עצים, אלס העלצער, און סתם העלץ קען איך דאך ארויף לייגן, און אזוי דאס איז די וועג ווי דו קענסט עס פארברענען. די תניא רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט, תורה זאגט אונז לריח ניחוח, זאגט אונז די תורה א פסוק ווייט וואס מען האט פריער געברענגט, זאגט אונז די תורה, קרבן ראשית תקריבי אויסזאם לה', ועל המזבח לא יעלי לריח ניחוח. טייטשט רבי אליעזר קוק אן די ווערטער, ועל המזבח לא יעלי, דאס איז נאר ווען ס'איז לריח ניחוח. אז דיין כוונה איז דו ווילסט דא מאכן ריח ניחוח, דעמאלס קענסטו נישט צולייגן פון א קרבן. אבער א קרבן וואס וועט ארויסגיין צו שריפה, און דו האסט א וועג וואס דו קענסט עס מאכן לעצים, דאס הייסט נישט לרייכן איך אויך, דאס קענסטו גיין מאכן. דאס הייסט נישט קיין היתר דו קענסט יעצט יעדעס מאל גיין דא פארברענען סתם פלייש אויפן מזבח און זאגן אה כ'מאך עס לשם עצום. דער רב לייזער זאגט אין אזא פאל ס'זאל נישט ווערן פארברענט קענסטו גיין דאס פארברענען אויפן מזבח. ווייל למעשה זאגט מיר די תורה ועל המזבח לא יעלה לרייכן איך אויך. אבער אויב דיין כוונה איז נישט לרייכן איך אויך, נאר דיין כוונה איז די עצם, זאגט רב לייזער ווייסטו וואס, עט מיר נוצן די עצה כדי צו קענען פארברענען דעם פלייש. און אויב אזוי מאך איך די זעלבע זאך. אבער לאמיר נאכאמאל איבערלערנען רבי אליעזר. די תניא רבי אליעזר אומר לריח ניחוח, אי אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשם מעשים. און אויב אזוי ביי אונז ביי די מנחה גיי איך מאכן די זעלבע זאך. איך נעם מיין מנחה, און איך פארברען דעם קומץ נארמאל אויפן מזבח. שפעטער נעם איך די ביינער ביינער, און איך מאך א תנאי דערמיט. און איך זאג אזוי, די חלק וואס איז א חלק פונעם קומץ, אויפן מזבח לריח ניחוח, די חלק וואס איז נישט פונעם קומץ, די חלק וואס איז שיריים, דאס איז גיי לעצם. און וויבאלד ס'איז דאך למעשה א פאל דא וואס איך האב נישט קיין צווייטע ברירה, וועל איך נוצן דעם היתר פון ר' אליעזר, און איך וועל עס פארברענען לשום עצה. אויף דעם פרעגט די גמרא הא ניחא לר' אליעזר, דאס איז אלעס זייגער לפי ר' אליעזר, וואס ער לאזט דיך מאכן אזא סארט זאך, האסטו א וועג. אלא לרבנן, נאר לפי רבנן וואס זיי האלטן, ווארט ביז מארגן זאל זיך פארברענען אלעס אינדרויסן, מאי קא למאי מה, וואס טו איך לפי זיי מיט דעם קוימעס? איך האב דא צווישן מיינע פינגערס, כ'האב דא אביסל מעהל, אדער וואס זאל עס זיין, א חלק פונעם מנחה האב איך דא, וואס קען זיין א חלק פון דעם דארף גיין אויפן מזבח, א חלק דארף נישט, איך קען נישט אויסרעכענען וואס איז וואס, דארף איך אלעס אריינלייגן אין פייער? אבער למעשה סתם אריינלייגן אין פייער האב איך א פראבלעם יעצט, און די עצם, דאס איז נאר א בלעזער, רבונו האלט נישט פון דעם, אויב אזוי מאי קא למאי מה? ענטפערט די גמרא, אמר רב מרי דקמצא שמעינן, איך האב אן עצה פאר דיך, דו ווייסט ווער זיי מאכן די קמיצה? דיקע כהנים, כהן פון סערט גרבא, דיקע, זיינע הענט זענען דיקע, גארנישט פאסט נישט צווישן זיינע פינגערס, זאל ער מאכן די קמיצה, אז ער וועט מאכן די קמיצה, גארנישט וועט אריינקומען צווישן די פינגערס, האב איך נישט דעם שאלה, און מיט דעם בין איך מסודר. און אויף דעם זאגט די גמרא האשה דאסית להכי, הא, אז איך האב שוין די עצה, ר' אליעזר נעמי לכתחילה די קמצא שמעינא, האלט ר' אליעזר אויכעט, לכתחילה לאמיר נעמען די כהנים שמעינאים, זאלן זיי מאכן די קמיצה, און די גאנצע שאלה זאל איך נישט האבן. אז א דינער כהן האט עס געמאכט, צו איך האב נישט קיין ברירה, דעמאלס וועט מען נוצן די לייצן עצה, און דעמאלס זיך טאקע ארויפלייגן אלעס אויפן מזבח, מיט א תנאי, אז די חלק וואס קען זיין אז ס'איז נישט חלק פונעם קמיצה, דאס וועט זיין אלס עצה. זאגט די גמרא ווייטער יעצט באי רב פפא פרעגט רב פפא א שאלה די גמרא גייט יעצט ברענגען עטליכע שאלות פון רב פפא ער זאגט אזוי בין הבינים שמלא חפניו מהי די שאלה וואס אונז האבן יעצט דא געהאט לאמיר איבערברענגען די שאלה צו יום כיפור די כהן גייט דא מאכן חפינה ער פילט אן מלא חפניו וואס איז מיט די זאכן וואס בלייבן שטעקן צווישן די הענט? אויף דעם פרעגט די גמרא א מינוט, מאי קמי בעולא, וואס איז דא די שאלה א מינוט? אי גמא מלא מלא מהוסם, לכאורה, דאס איז בעצם די שאלה וואס אונז האבן שוין געהאט ביז אהער, שטעל איך צו די קטורת צו די מנחה צו נישט? אזוי ווי אונז האבן שוין געלערנט, אויב שטעל איך עס צו איינס צום צווייטן, איך זאג די קטורת מיטן מנחה האבן די זעלבע דינים, ווייס איך שוין וואס צו טון, אויב עס האט נישט די זעלבע דינים, איז וואס דיין שאלה דא? כ'פארשטיי נישט, ער חזר'ט זיך פשוט איבער נאכאמאל דא? און אויף דעם פרעגט די גמרא הני הך, און מער ווי דאס, דאס איז בעצם געווען די שאלה וואס אונז האבן שוין געהאט מ ז עמוד א'. מ ז עמוד א' האבן מיר שוין געהאט א שאלה, קען איך נוצן א כלי מאכן א מידה, צו יא צו נישט, די שאלה איז געווען ביי יום כיפור, די שאלה איז געווען ביי מנחה, און די זעלבע שאלה איז געווען דארטן, שטעל איך צו קטורת צו מנחה יא אדער ניין? איז בעצם דאס די זעלבע זאך, אז איך שטעל עס צו ווייס איך וואס צו ענטפערן, אז איך שטעל עס נישט צו ווייס איך אויך וואס צו ענטפערן. איז פרעגט ער וואס, דו פרעגסט מיר פשוט נאכאמאל איבער די זעלבע שאלה דא? אויף דעם זאגט די גמרא ניין, רב פפא הכי באי אלי, רב פפא פרעגט נישט אזוי, און ער זאגט אזוי, לאז אפ די גאנצע גזירה שווה, נישט דאס איז מיין שאלה, ווייל דאס וואלט געווען די זעלבע שאלה ווי פריער, נישט דאס וויל איך דיר דא פרעגן, איך פרעג דיר דא א פרישע שאלה, ווען די קרוין גייט דא מאכן מלוה חפניו צווישן זיינע הענט, וואס פאר דין האט דאס? און איך וועל דיר זאגן אזוי, רב פפא הכי מבעי הכי בעילה, דאס איז זיין שאלה, ולא חפ נא והאי ווי בעינן והוא עיקר, אוי דילמא ולקח והאי ווי בעינן והוא לעקר. מיין שאלה איז א שאלה וויאזוי טייטש איך אויס א פסוק? און ער זאגט אזוי, תורה זאגט אונז, ולקח מלא המחטו גח לאיש מעל המזבח מלפני השם, ולא חפ נא וקטורת סמים דקו, והאי ווי מבית לפרוכת. איז די שאלה איז וויאזוי ליין איך דעם פסוק? איז דא דא צוויי זאכן אין דעם פסוק. ערשטנס ולקח מלוה מאכט דא גחלי אש מעל המזבח מלפני ה'. איין זאך. צווייטע זאך איז אויך און מלוה חפניו און דאס זאל אריינברענגען והי' ווי. דאס הייסט דו פילסט אן מלוה חפניו און דאס ברענגסטו אריין. אביסל מער אביסל ווייניגער. נישט דאס שפילט מיר יעצט א ראלע.

אדער ניין ס'נישט דא קיין הקפדה. און אויף דעם ענטפערט די גמרא תי' כי כ'האב נישט קיין תשובה אויף דעם. אמר רב פפא זאגט רב פפא נאכאמאל נאך א שאלה פשיטא לי דאס איז מיר פשוט מלא קמצא כדקמצי אינשי ווען מ'רעדט פון מאכן די קמיצה האט מען געזאגט כדקמצי אינשי מ'גייט אריין שיפערהייטן דעם כלי און מ'נעמט ארויס דאס איז די נארמאלע וועג וואס מ'וואלט געמאכט דא קמיצה. יעצט בורא רב פאפא פרעגט רב פאפא, קמץ ברשע את בעשיו, מהי? וואס איז טאמער ער גייעט אריין און אזוי נעמט ער ארויס, דאס הייסט, ער לייגט אריין אביסל און אזוי שטופט עס אריין מיט זיינע פינגער שטופט עס אריין אין זיינע הענט, וואס איז דעמאלס די הלכה? מלמטה למעלה, מהי? נאך א שאלה, אויב גייט אריין פון אונטן אזוי ברענגט ער אריין אונז צו זיך, איז דאס דער ריכטיגער וועג? ניין, אפשר יא? מהאי? וואס איז די הלכה? מן הצדדי מהאי? אויב לייגט ער פשוט אריין זיינע הענט אינעם מעהל און ער קוועטשט אריין און אזוי פאלט עס אריין פון די ביידע זייטן פאלט אים אריין מעהל און שפעטער פארמאכט ער די האנט מהאי? וואס איז די הלכה אויף דעם? איז דאס די נארמאלע וועג? אדער ניין, דאס איז נישט די נארמאלע וועג, און אויב אזוי ווייטער ווייס איך נישט וואס צו טון. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, טיי קרי איך האב נישט קיין קלארע תשובה אויף דעם. אמר רב פפא זאגט רב פפא נאך א זאך פשיטא לי מלא חפניו כדחפני אינשי די כהן גדול ווען ער מאכט מלא חפניו גייט אריין מיט זיינע צוויי הענט און ער מאכט זיי צוזאמען ווען ער קומט אריין אינעווייניג אינעם באול און אזוי נעמט ער ארויס דאס איז נאר די נארמאלע מלא חפניו נאר ביי רב פפא פרעגט רב פפא כף אן בראש אצבעותיו מה היא אויב ער גייגט אריין מלא חפניו מיט די ראש אצבעותיו און לייגט עס אריין אזוי נעמט ער ארויס מה היא וואס דעמאלס די הלכה מלמטה למעלה מה היא אז ער גייט פון אונטן אריין כלי, און אזוי שפ לייגט ער איבער אויף זיין האנט, און אזוי פעלט אן זיינע הענט, מאי וואס זעמער זיי הלכה? מן הצד מה הי', אויב גייט ער פשוט מיט די פינגערס אזוי צוזאמען און פשוט לאזט זיי אנפילען, שפעטער לייגט ער צוזאמען זיינע הענט, מאי וואס די הלכה? כפם בזיע בזיע, וכאבן זיע אצל זיע מה הי'. אויב לייגט ער פשוט אריין זיינע הענט און קוועטשט עס אריין אין מעהל, לאזט זיי אנפילן, האט מען דאקטוירס דא, און לאזט זיי אנפילן אין זיינע הענט, און שפעטער לייגט ער זיי צוזאמען, וואס איז די הלכה? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, תייקי, איך האב נישט קיין קלארע תשובה.